mixota hinkwenu siku na namuntlha vito ra mina hi mina bk mfoka mabilo eh lava ni tiva kahle va ku wa emba loyiwani i yi tekana u ka mayimele van'wani va ku denzel hardman eh siku namuntlha kambe eh, i ta va i khe ya ya langutisa eh, album ya benny mayengane eh, leyi vitaniwaka tiko ra ka hina page 11 benny mayengane traditional folk 2021 kumbexana 20 21 eh laha yi nga na tinsimu kumbexana tinghoma to ringana khume 10 wa tinghoma eh nghoma yo sungula kumbexana risimu ra ku sungula eh i xiwawa i risimu leri ri nga ku eh, endleni mhlolo swinene loko u ta va kho ya u fambafamba eh, emapatwini eh, mitlangwini eh, a ti-tavern ka ti-pub tindhawu ndhawu hinkwato ta mabyala eh, laha ku kumekaka ngopfu vanhu eh, va vatsonga hambi ku karhi vatsonga ka ndhawu tin'wana xikan'wekan'we na vavhenda eh, na vapedi na tin'wana tinxaka eh, va ti tlanga swinene tinsimu letiwani kambe xani kambe eh, vatsonga obvious vatsonga machangani hina hi rhangaka mahlweni hikuva i vunanga bya hina and beny mayingana hi wa hina tiko ra ka hina page 11 famba tikumela tiko ra ka hina page 11 ya kumeka eh, xikan'wekan'we ni le ka eh, apple music eh, u nga yi lava hi ndlela leyiwani u ku music apple com u nga tlhela u nghena eh, kambe a ni nga swi sapoti ngopfu swa ku vanhu va va ti downloada eka youtube kambe u nga ha u ya yingisela ka youtube mi nga tlhela mi ya mi ya xava eh, album leyiwani eh, eka eh, ka ti eh, ka switolo eh, leswi swi xavisaka eh, music kumbexani eh, eka ti-music stores eh, across the country kumbexani eh, kwala afrika dzonga hi ku angarhela so eh, risimu ro sungula leswi nga vuleni ku xiwawa leri vulaka eh, timhaka ta ta byala leswaku ka byaleni hi kona ku nandzika swinene ku nandzika byaleni a ku nandziki byala ku nandzika byaleni byona bya nandziha ku ya laha u nga kona eh, i khe hi languta eh, track number two xibekarani la ha vulaka leswaku ni ku rhandza swinene xibekirani siku ra vunharhu tiko ra ka hina laha kombisaka leswaku va mhani tsemisa miceka ya vafanela tiko ra ka hina ku nga gaza gazankulu xikan'we na gaza leyi yi nga ka eka maputsu loko va langutisa va kha va ku gaza tiko ra ntsan'wisi gaza nkulu tiko ra mani. tiko ra maxele hi leswi va kombisaka swona lani vona va ku nkata straight forward mbewu la rilaka hi mbewu u kombisa leswaku i vana va mina mbewu ya yena beni mayingani vana va mina um laha ku n'wa magida vusiku a ku yimanyana hi timhaka um ta ta swikhova ku yi tlangela swikhova na vusiku yimanyana ni tshemba leswaku um risimu leriwani kumbexani nghoma leyiwani yi na swin'wanyana yi yelana na swin'wanyana maybe um swa riloyiloyi leswaku n'wana a nga tleli um hi ya hi kha hi ku um nhleluko laha kombelaka vakokwani hi ya hi ku ma hi nya hi nya risimu rin'wana ma hi nya hi nya he hi nya hi nya hi lexi a tshemba leswaku mi ri twile ku na video yin'wana leyi na yona a ke trenda swinene it was making rounds on social media laha a va kombisa vavasati va kha va tlangisa leswi va nyikiweke hi muvumbi leswi swi nga hi tsakisa swinene mi swi ni tsakisa swinene i swin'wana swa leswi nga endla leswaku hi ta hi ta langutisa album leyiwani ya vo the beni mayingani beni vito ra mina hi mina beni mayingani hayi mani na hoxisa hi mina beni mayingani kambe swa tsakisa ku va beni mayingani ka nkarhi wa swona na a ni sunguli ku swi vula ku swa tsakisa ku va beni mayingani ka nkarhi wa sweswiwani kambe na mina vhela I'm a brand man hayi mani respect yourself wena hetekani mayimela mani hey respect yourself mani respect yourself wena big mabilo mani respect yourself wena denzel hard man ya khe ku manyanyinya i risimu leri ri nga ku endleni ti-rounds swinene eswitarateni swa hina xikan'wekan'we na le ka ti-social media kumbexani ka new media kumbexani ka all other media platforms leti ti nga kona a ki na tava na yona u vula leswaku a ki madegere swilo swa ni madegere hambi u vulavula hi mina na maka E, ganga mina straight forward ganga mina kambe a yi ganga mina liya ya eh, eh, tatana raymond nyathi liya ku ganga mina ta ku tendela dali we ha yona i eh, ganga mina ya eh, tatana ben mayingani kambe leswi nga vula ku tiko ra ka hina page 11 eh, tinsimu leti ti nga duma swinene lawani i mahinyahinya eh, xikan'we na eh, xiwawa hi leti ti nga ku swi endleni and a tiko ra ka hina kambe eh, this is a title track tiko ra ka hina tiko ra ka hina eh, page 11 ben mayengane traditional folk 2021 2021 eh fambani mi ya mi ya yi kuma famba mi ya mi ya yi xava tanihileswi nga vula ndzi ku eh ka ti-digital platforms eh mi nga yi kuma ka ka a- a no ka ni nga ri sure ku ka spotify kona kambe ni tshemba leswaku loko mo ya mi ya mi ya cheka eh mi nga yi kuma nakona um loko mo ya na kona laha ku xavisiwaka vunanga kumbexana music ka mashopo lama ma xavisaka vunanga kumbe music um ni na ku tshemba leswaku album mi ta yi kuma kumbexana mi zama ku va khumba na vona kambe Ben Mayengani i ti-artist letikulu swinene um a ka ha ri ti-artist leti a ta ku um ti xavisa music a booth-ini ntsena kambe va nga va ri na tona ti-C_D kambe hi le ku tshemba swinene leswaku album yi le ka tindhawundhawu to hambanahambana hi ku hi ku loko no ze ni ya ni ya yi kuma laha ka ka Apple Music. a ni na ku tshemba leswaku um yi yi kumeka hinkwako ku lawani hambi wo va u ri america hambi wo va u ri kwihi hambi wo va u ri china kun'wana na kun'wana laha u nga vaka u ri kona um a swi na mhaka um ku u le kwini u nga yi kuma album ni ri famba online u ya u ya xava album a hi yinene hi ya hi ya sapota um Benny Mayengani nqambi ya hina ya Vatsonga ni khensa swinene bafo um tihlayiseni n'wina.